Insemmilkom. Ma nistax ma nibdix din il-velja tal-lejla mingħajr ma nsellem il-memorja tas-Sinjura Rose Vella. li kieku qiegħda magħna llejla hawnhekk. Però żgur qiegħda magħna fl-ispirtu. Is-Sinjura Vella, l-omm qalbiena ta' mara oħra qalbiena, Daphne Caruana Galizia. Rose Vella li għal dawn il-kważi sitt snin kienet tkun hawn flimkien ma' żewġha Mister Michael Vella li huma l-punti fissi tagħna f'din il-ġlieda għall-ġustizzja għal binthom. Nagħti għan-nom tagħkom ilkoll preżenti hawn u oħrajn li qed isegwun online il-kondoljanzi sinċieri tagħna. Kondoljanzi lil żewġha Michael, lit-tfal tagħha Corinne, Mandy u Helene u lill-familjari tagħhom. lil Peter, lin-neputijiet tagħha, Matthew, Paul, Andrew, Megan u Amy. Grazzi tal-eżempju kontinwu li tagħtuna. Is-sagrifiċċju li s-Sinjura Rose Vella li ġiet imġegħla tagħmel hu wieħed li l-ebda ġenitur m'għandu jgħix. Kull darba li konna nitkellmu magħha dejjem impressjonatna bil-fatt li minflok għerqet taħt id-dulur tal-assassinju ta' bintha, dejjem kienet tkun ġenwinament interessata fina u fl-għeżież tagħna. Għal Missis Rose Vella il-familja kienet il-mimmi t'għajnejha u mhux il-familja tagħha biss. Hi inġustizzja fuq inġustizzja li f'ħajjitha Mrs. Vella ma laħqitx rat issir ġustizzja sħiħa ma' Daphne. Għax dan il-pajjiż mhux talli joħodlok id-drittijiet tiegħek imma jżebilħuk meta tiġġieled biex teħodhom lura. Anki għal ġustizzja għal assassinju daqshekk brutali. Rose Vella kienet tiġi għal velji, għal protesti, għal quddisiet għal ruħ Daphne, sakemm saħħitha kienet tippermettilha. Missis Vella kienet tirringrazzjana talli qbadna din it-triq għall-ġustizzja, imma aħna għandna għalxiex nirringrazzjaw lilha u lil qrabatha tal-eżempju tagħhom li għallmu lezzjonijiet ta' ċittadinanza responsabbli lil poplu li għadu ingrat mhux biss lejn ix-xogħol ta' Daphne iżda wkoll lejn is-sagrifiċċju li qed tagħmel din il-familja kuljum. Għalhekk nirringrazzjaw lil Mrs. Vella tal-eżempju dinjituż li dejjem offriet per permezz tal-preżenza siekta tagħha. Konna narawha kullimkien, kienet tmur kullimkien biex taqbeż għal Daphne. Fil-qorti kemm-il darba hawn faċċatha, bilqiegħda, fis-skiet, ftit 'il bogħod minn dawk li qatlu lil bintha. Kienet tmur bid-dnija, kienet tiġi hawnhekk f'din il-pjazza, quddiem il-Parlament, kull fejn konna ninġabru biex niġġieldu għall-ġustizzja għal Daphne, Biex niġġieldu għal ġustizzja sħiħa għal bintha, kont issibha hemm, maġenb żewġha, Michael. Kienet timxi magħna f'dawn it-toroq tal-belt, tieqaf hawn bilwieqfa magħna. Jew aħjar, aħna magħha. Mrs Vella qatt ma tkellmet fil-pubbliku, qatt ma ġiet hawn fuq tagħmel xi diskors, qatt ma kitbet xi Facebook post, qatt ma kitbet artikli, imma leħenha kien qawwi, kien b'saħħtu. Konna nisimgħuh. Inħarsu lejha u nifhmu xi rridu nagħmlu u għalxiex qed niġġieldu. Qatt ma qaltilna kif għandna nagħmlu l-affarijiet, imma urietna t-triq bl-eżempju u aħna mxejnija magħha bil-qalb. Missis Vella urietna t-triq, speċjalment meta din it-triq kienet wieqfa iktar mis-soltu. Kull meta għal xi raġuni jew oħra nibdew inħossuna qed naqtgħu qalbna, kull darba li nibdew inħossuna li forsi qed nagħżqu fl-ilma, kull darba li nkunu ffaċċati b'ostaklu, bi tfixkil, b'insulti, bi theddid, aħna dejjem inħarsu lejn Mister and Missis Vella u nerġgħu nimtlew bil-kuraġġ. Għeżież ta' Daphne, aħna nġibu quddiem għajnejna s-sagrifiċċju kbir li l-ġelukkom tagħmlu kuljum u fina tikber ir-rieda li nkomplu niġġieldu minkejja kollox. U dan l-impenn nerġgħu nġedduh illum 70 xahar wara l-assassinju ta' Daphne. Biex nagħlaq għalissa ma nafx intom, imma bħalissa qed nimmaġina lil Mrs. Rose Vella bilqiegħda ħdejn Daphne u jġibu lura dawk is-sitt snin li serqulhom flimkien. Se ngħaddi għall-ewwel kelliema tal-lejla li hija l-Professur Vicky Ann Cremona, Membru Eżekuttiv tal-Kumitat Repubblika.
Qabel ma nibda d-diskors tiegħi, nixtieq nagħti l-għomor bħalma għamlet Alessandra lil Sur Vella u lill-familja tiegħu tiegħu għan-nom tiegħi, ta' sħabi u ta' dawk kollha li emmnu li Daphne kellha raġun. Naħseb kollha kemm aħna nammiraw lis-Sinjur u lis-Sinjura Vella li mingħajr storbju, bid-diskrezzjoni kbira karatteristika tagħhom, dejjem kienu hawn joffru s-sapport tagħhom. Il-ġlieda tagħhom għall-ġustizzja għal binthom Daphne tfisser ukoll li xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra, huma u l-familja kollha ta' Daphne obbligati jitilgħu u jinżlu l-Qorti, fejn il-weġgħa tal-mewt daqshekk kiefra tagħha terġa' tinħass bil-qawwa, bħalma hi dik ta' familjari ta' vittmi oħra ta' vjolenza f'pajjiżna. Jiddispjaċini li s-Sinjura Vella ma ratx ġustizzja fl-aħħar issir ma' bintha li ġiet assassinata għax hi ġġieldet għall-verità. Inrodilha ħajr għall-forza tagħha li kienet tant ta' ispirazzjoni għalina lkoll. Illum nixtieq nibda d-diskors tiegħi b'domanda, Min huma l-mexxejja ta' pajjiżna llum? Huma ta' ispirazzjoni għalina u għal uliedna? Nistgħu ngħidu mingħajr ma niktbu jew inlaqilqu li għandna mexxejja f'Malta u Għawdex li jispirawna, li jagħtuna eżempju ta' kif nistgħu nimxu 'l quddiem flimkien għal ġejjieni aħjar? Liemhuma l-kwalitajiet li nixtiequ naraw f'mexxej jew mexxejja? Il-filosfu Platun jagħti erba' kwalitajiet għal mexxej, li allavolja inkitbu iktar minn 24 seklu ilu, għad għandhom valur fid-definizzjoni ta' x'għandu jkun mexxej. L-ewwel kwalità hija l-għerf u l-għaqal. Dak li bl-Ingliż insejħulu wisdom. Mexxej għaref u għaqli huwa mexxej li mhux biss huwa kapaċi jew hija kapaċi li jisma', jaqra, jaħseb fuq u jintegra dak li jitgħallem mill-banek tal-iskola u mill-ħajja stess. imma jaf iwieżen u jadatta t-tagħlim tiegħu jew tagħha għas-sitwazzjonijiet li tippreżenta l-ħajja. It-tieni kwalità hija l-ġustizzja. Mexxej irid ikollu sens qawwi ta' ġustizzja, li tiġi wkoll mill-għerf u l-għaqal li rabba jew rabbiet. Ġustizzja ma tfissirx biss li twieżen is-sitwazzjonijiet u tagħraf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, imma li tagħmel ħiltek kollha biex il-ġustizzja mhux biss issir imma li s-sens ta' ġustizzja dejjem jikber u jitkattar. anki jekk biex issir ġustizzja trid bagħti xi konsegwenzi inti stess. It-tielet kwalità li jtina Platun hija l-moderazzjoni, ċoè il-kuntrarju ta' ħniżrija, kelma li daħlet fl-użu kurrenti fid-dinja tal-politika Maltija. Mexxej moderat huwa wieħed jew waħda li juri rażan fil-ħajja personali tiegħu, li ma jħallix lil pajjiżu jasal għall-estremitajiet, iżda bil-għaqal u bis-sens ta' ġustizzja jaf iżomm il-pajjiż f'rotta fejn kulħadd igawdi u jagħmel minn kollox biex il-firda bejn l-għonja u l-fqar titnaqqas quddiem dejjem aktar, u f'pajjiżna l-foqra u l-isfruttati dejjem jiżdiedu. Platun jagħti bħala raba' kwalità tal-mexxej il-kuraġġ. Il-kuraġġ li taffronta sitwazzjonijiet diffiċli, li tieħu deċiżjonijiet iebsa, li tisma' anki lil min ma jaqbilx miegħek biex tkun tista' tara jekk dak li inti qiegħed tagħmel huwiex tassew għall-ġid ta' dawk li inti qiegħed tmexxi. Fost il-mexxejja tagħna f'Malta u Għawdex, għandna mexxejja li fihom nagħrfu dawn il-kwalitajiet, l-għerf, l-għaqal, il-ġustizzja, ir-rażan u l-kuraġġ? Il-mexxejja tagħna joffrulna valuri li jispirawna, joffrulna mudell ta' kif wieħed jew waħda għandu jġib ruħu li jħajruna nimitawhom? Jew qegħdin joffrulna elementi oħra li jmorru kontra dawn il-kwalitajiet, bħal pereżempju, il-fenomenu ta' get rich quick, Agħmel il-flus malajr, anki jekk biex tagħmilhom tirfes fuq ras kulħadd, billi pereżempju tfarrak l-ambjent, tieħu l-art li hija tal-poplu għalik jew tagħtiha lil min għandu regħba għall-flus daqsek. Tieħu flus baxx baxx biex tkabbar il-fortuna tiegħek a skapitu ta' min jimxi skont ir-regoli. Jew inkella eżempju ieħor, iddawwar wiċċek in-naħa l-oħra meta tara nies bil-flus jagħmlu l-ħażin għax hekk jaqbillek li ma titkellimx Inkella ma tgawdix ma tgawdix int ukoll miċ-ċejċa tagħhom? Eżempju ieħor, int mexxej li m'għandekx il-kuraġġ li tieħu azzjoni, għaliex jekk toħodha, din tista' turi li hemm sitwazzjonijiet li ġrew bik U allura aħjar ma tagħmel xejn, anzi, aħjar twaqqaf lil min ħa xi ħaġa jipprova jagħmel biex l-affarijiet isiru kif suppost, u mhux kif jaqbel lilek. Hemm mexxejja f'pajjiżna lejn min nistgħu nippuntaw subgħajna bħala mudell, mudell ta' kuraġġ, mudell ta' ġustizzja, mudell ta' integrità? Jew irridu nerfgħu spallitna u ngħidu, U iva, mhux xorta, issa dawn għandna? Imma dana sew? Dana sew li nagħmlu hekk? Il-pożizzjoni ta' mexxej mhijiex waħda faċli. Għandna mexxejja f'kull livell tas-soċjetà, fil-familja biex jagħtu valuri li jwasslu għall-imġiba xierqa, fil-gruppi soċjali biex jagħtu eżempju ta' moderazzjoni u ta' inkoraġġament, fil-post tax-xogħol biex jixprunaw u jispiraw il-ħaddiema bil-mod ġust li jaħdmu huma bih, fejn il-kejl huwa l-mertu u mhux lil min taf jew ma' min tinħabb jew ta' liema partit int. Anki fost it-tfal, Fi grupp hemm dejjem xi ħadd li joħroġ bħala mexxej. Dan jista' jkun wieħed li jipprova jinvolvi l-grupp kollu b'mod ekwu jew bully li jipprova jwerwer. Bullies għandna kemm irridu ġo dal-pajjiż. L-akbar att ta' bullying reċenti sar fil-Parlament, meta Prim Ministru ġiegħel aktar minn nofs Parlament jivvota kontra inkjesta pubblika. Anke anke nies bla kuraġġ u bla sinsla għandna kemm irridu Għax ħadd minn dawn ir-rappreżentanti tal-poplu ma kellu l-kuraġġ jieqaf u jgħid le, jien se nivvota skont il-kuxjenza, skont l-interess tal-poplu, u mhux ta' dawk li jbamblulna l-flus biex nagħlqu ħalqna. Kellu joħroġ il-poplu stess biex iġiegħel lill-mexxejja tiegħu jaqbdu t-triq li misshom ħadu mal-ewwel. Min kien fil-protesta ta' Jean Paul Sofia quddiem Kastilja jaf li għal darba ma kienx hemm la ħomor, la blu, la ħodor, la kannella u lanqas xi kulur ieħor, Imma kien hemm Maltin magħqudin flimkien f'għajta għall-ġustizzja. U hekk għandu jkun dejjem. Meta wieħed josserva l-azzjoni tal-Prim Ministru, ma nistgħux ma ninnutawx li wara li fattara Robert Abela mar kontra d-deċiżjoni tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Naqbel li din id-deċiżjoni parlamentari li ddetta hu stess kienet waħda ħażina. Iżda ninkwieta. Jekk Prim Ministru għandu l-jedd u l-poter li l-ewwel jiddetta imbagħad ifarrak dak li joħroġ mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Jekk din is-sitwazzjoni ssir in-normal, fejn se naslu? Għax Prim Ministru li jaġixxi hekk mhuwiex mexxej. Bniedem li jaġixxi hekk, il-kelma għalih hija oħra, dittatur. Bniedem li għandu r-rieda li jaġixxi hekk, Għandu l-poter li jfarrak demokrazija. Mela ejja nitkellmu naqra fuq id-demokrazija. Il-kelma demokrazija ġejla mill-kelma Griega demos, li għandha żewġ tifsiriet ewlenin, in-nies komuni, ċoe il-ħafna li jintarfu, li jiddistingwu ruħhom mill-ftit, jiġifieri s-sinjuri l-kbar. U tfisser ukoll il-poplu kollu kemm hu. U xi jrid poplu demokratiku mill-mexxejja tiegħu? Irid integrità. Kelma tqila, iżda li hija l-bażi ta' kull kwalità oħra li għandu jkollu mexxej. Bniedem integru iqum u jiddefendi b'ħiltu kollha dak li jemmen fih, li ma jasal f'ebda kompromess mal-prinċipji tiegħu. Mexxej ta' integrità ma jibnix il-qawwa tiegħu fuq il-gideb. U f'dal-pajjiż xbajna nisimgħu gideb! Gideb Gideb fuq l-Electrogas li suppost kellha tagħmel minn Malta stilla bid-dawl u l-elettriku kollu li kellha tipprovdilha u minfuq u minflok fis-siegħa tal-prova Meta l-elettriku vera Malta u Għawdex veru kellna bżonnu, ma sibniehx. L-eks Prim Ministru korrott li din l-Electrogas wikkiena biha u qalilna li se nkunu aħjar mis-supply tal-Ewropa, x'qagħad jagħmel f'din il-kriżi? Qagħad jibgħatilna l-posts tiegħu, ta' martu u tat-tfal, ħdejn il-baħar f'xi gżira ġenna tal-art. Il-kuntrarju ta' dak li għamel minn pajjiżna, għax ġabu fi stat fejn kulħadd jipponta subajh lejn Malta bħala pajjiż korrott. U l-Prim Ministru tagħna Robert Abela x'għamel bħala mexxej ta' integrità? Qabad il-bowt, ħej! Għax issa hekk insejħulhom il-jottijiet li jiswew il-miljuni. U telaq 'l hemm minflok bħala mexxej kellu l-kuraġġ li jaffronta s-sitwazzjoni ta' griżi li ġabuhna fiha. Gidbulna fuq kif is-sħana dewbet il-cables għax ħasbuna ċwieċ. Għaliex ma ngħidux li allura x-xogħol sar ħażin, li forsi ma ntużawx materjali reżistenti biżżejjed biex jiffrankaw? li l-LNG tanker li kompliet tkerraħ il-bajja tant sabiħa ta' Marsaxlokk swiet ħafna u ma swiet għal xejn. U fejn marru l-flus li ffrankaw? Ċertament mhux biex iħallsu lura dak l-ikel kollu li kellna narmu. jew aktar gravi, biex isalvaw il-morda, għax kellhom ikunu t-tobba u n-nurses tagħna li spiċċaw jippumpjaw l-arja lill-pazjenti fl-ITU biex ma jmutux. Għax lanqas għax lanqas lill-uniku sptar li baqgħalna ma kellna il-ħila nagħtuh l-elettriku li jeħtieġ. Għax ftakru ħbieb, wara li l-politiċi tagħna biegħu kull sptar li kellna, Mater Dei huwa l-uniku sptar li baqgħalna. L-oħrajn għad irridu niġġieldu għalihom fil-qrati għax Muscat, Schembri, Mizzi u Bella Kompanija, il-klawżoli tal-kuntratti tal-bejgħ li nnegozjaw Imorru kontra l-interessi tal-Maltin, imma forsi mhux ta' buthom. Imma fejn kien il-Prim Ministru tagħna Robert Abela fil-mument ta' kriżi? Kien qed jieħu l-arja, għax bid-double up ħareġ mill-Port il-Kbir. X'inhi tagħmel is-sistema edukattiva tagħna biex tipprepara żgħar u żgħażagħ biex isiru mexxejja u jintegraw dawk il-kwalitajiet u l-valuri li semmejt qabel? Jew ħloqna sistemi li huma a skapitu tat-trażmissjoni tal-għerf, element essenzjali f'mexxej. M'iniex se nikkummenta fuq quiz televiżiv li dar Malta u Għawdex kollu. Imma ngħid, is-sistema edukattiva tagħna lil dawn iż-żgħażagħ li għamlu żball pjuttost oħxon, naqqsithom. Għax ma kinitx kapaċi ittihom l-għerf u l-għatx għall-għarfien li sistema edukattiva li tiffunzjona għandha tagħti. Dawn l-istudenti mhux ma kinux jafu, imma s-sistema m'għallmithomx kif għandhom isiru jkunu jafu. Kemm rajna esperimenti falluti fis-sistema edukattiva tagħna li li tagħhom aħna jew it-tfal tagħna huma l-vittmi. Kemm biddilna u ħawwadna biex iż-żgħażagħ tagħna ma tajnihomx dak li veru għandhom bżonn, għarfien u metodi ta' ħsieb kritiku u ħerqan biex ifittxu l-għerf. Kemm rajna tifrik ta' istituzzjonijiet li kienu qegħdin jiffunzjonaw billi ħlaqna taparsi doppji tagħhom biex la wieħed u lanqas l-ieħor ma jiffunzjonaw sew għax l-ispejjeż irduppjaw u r-riżorsi naqsu. Kemm naraw nies inkompetenti f'postijiet ta' mexxejja, nies li jimlew postijiet fejn suppost għandu jkun hemm nies oħrajn bi kwalitajiet ta' mexxejja, imma dawn tal-aħħar ġew eliminati għaliex mhumiex il-bażużli ta' xi wieħed jew waħda li għandu l-poter u jeżerċitah ħażin? Fejn qiegħda l-meritokrazija li tant saru paroli fuqha li ma swew għal xejn? Jekk nibdew mill-Parlament tagħna, kemm għandna nies li suppost huma l-mexxejja tagħna li nistgħu nsejħulhom għorrief, għaqlin, kuraġġużi, moderati u ġusti? Tgħoddhom fuq ponot subgħajk. Imma nies fil-poter, b'regħba kbira għall-flus, li jistgħu jagħmlu li jistgħu jagħmlu għalihom, li jistgħu jagħmlu għalihom, minn fuq darek u dari, dawk, sitt pari idejn mhux biżżejjed biex tgħoddhom. Mela nerġa' niġi għad-domanda tiegħi, Fost il-mexxejja tagħna, min huma dawk li nixtiequ nimitaw? Għax huma ta' ispirazzjoni, għaliex l-għerf, il-kuraġġ, is-sens ta' ġustizzja u r-rażan tagħhom huma mudell ta' kif għandu jkun mhux biss kull mexxej, imma kull ċittadin Malti degħn ta' dal-isem. Mexxej ta' veru jixpruna n-nies tiegħu biex isiru aħjar, ikabbru jitkabbru fl-għerf, fl-għaqal u fil-valuri sodi li fuqhom jista' jinbena pajjiż b'saħħtu, u mhux ibaxxihom fl-injoranza. Mexxej ta' veru jaf jiddistingwi bejn ħażen u makakkerija u għaqal u ġudizzju. Kull wieħed u waħda minna għandha, għandna tendenza inħarsu lejn il-ġejjieni, xi wħud b'sens ta' tama, Oħrajn b'sens ta' nuqqas ta' fiduċja, biex ma ngħidx b'pin-up kbira ta' disperazzjoni. Jekk ngħid lilkom issa li qegħdin hawn flimkien biex inħarsu 'l quddiem, biex inħarsu lejn il-futur ta' din il-gżira li setgħet tkun ġenna tal-art, meta nħarsu lejn ċittadini ta' pajjiżna, lejn il-mexxejja tal-pajjiżna, X'naraw? Baħħ! Għalhekk irridu nkomplu l-ġlieda tagħna biex nerġgħu naraw il-valuri xierqa jerġgħu jieħdu posthom mhux biss fil-politika iżda f'kull settur tat-tkattir ta' dan il-pajjiż. u m'għandna l-ebda intenzjoni li nieqfu.
Grazzi ħafna Vicky Anne. Murmerike. Issa nistieden il-Dottoressa Therese Comodini Cachia li avukat speċjalizzata fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.
Ma ftemniex jien u Vicky Anne, però minn hemm u minn hawn kważi l-istess messaġġ irnexxilna niktbu. Ħlief li jiena użajt il-lingwa Ingliża biex nipprepara għal-lum. Dak li kont qed naħseb qabel ma ġejt hawnhekk provajt niktbu f'dawn il-ftit faċċati.

Wasalna fit-tmien ta' velja oħra f'għeluq is-70 xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Illum fakkarna wkoll lil mara qalbiena oħra, Rose Vella, omm li rabbiet nisa ta' sinsla. Dan huwa wkoll wieħed mil-legati sbieħ ta' Daphne li tatna omm għalina lkoll permezz ta' ommha Rose. Mhux biżżejjed però li npoġġu nies qalbiena bħal Daphne u Rose fuq pedestall bħala eroj tal-passat. Inkunu qed nonqsuhom bil-kbir jekk is-sagrifiċċju u l-eroiżmu tagħhom ma nħalluhx jispirana biex nagħmlu bħalhom ukoll illum qabel għada. Ilna sebgħin xahar niġu hawn quddiem dan l-monument tal-Assedju l-Kbir. Il-fidi, iċ-ċiviltà u l-qawwa li jirrappreżenta dan il-monument u l-kliem imnaqqxa fuq il-George Cross for Gallantry jeħtieġ li japplikaw għalina wkoll. Jeħtieġ li nkunu l-eroj tal-preżent biex dan il-pajjiż ikollu futur xieraq. Quddiemi hawn iż-żerriegħa tar-reżistenza. Jippruvaw jordmuna, jidfnuna, imma jinsew ħaġa fundamentali ħafna, li ż-żerriegħa titħawwel mhux tindifen, u din ir-reżistenza tikber u sekemm tkompli tikber, tikber ukoll it-tama u t-tama kif jgħidu hija l-aħħar li tmut. U kif dejjem inħobbu nirrepetu, ħa nerġa' nirrepetiha illejla wkoll, Aħna qatt mhu se naqtgħu qalbna. Importanti ħafna li dan nerġgħu ngħiduh illum. Qatt m'aħna se niefqu niġġieldu għall-ġustizzja għal Daphne, għall-istejjer tagħha, għall-familja tagħha u għal pajjiżna. Saħħa Rose, saħħa Daphne. Grazzi ta' kollox.